Vawiin chu Isua hi Isu Krista hi a chanchin in zirtlang ve ngaw ṭhenkhat chuan Isua hi. Corona te pawh a inziak ve deuh a te a ti a amaherawh chu corona isua hi isa tih an chih hi isua kan tih nen isu krista kan bible a kan tih nen hian a in ang lo a ni. Kan Bible hi kum sangkhat zaruk chungin mi hrang hrangin thiamna hrang hrang nei, hnathawh hrang hrang nei, mi chi hrang hrang zih a ni a. Kum sangkhat zaruk chhung teh meuh an ziak a ni. Koran erawh hi chu kan hriat tur chu Isua pian hnu kum zaruk sawmthum panga a ziah a ni. Chauhvin a. Kan chanchin tha tha, kan Bible chanchin tha ziaktute pian hnu fe an ziah hnu fe a. Kum zanga an ziah hnu kum zanga chuang hnua kawr an hi ziah ve chauh a nei tih hi ih kan hriat hmasak a pawimawh a ni. Isua Isa tih chu an nei ve tho a. An sawi i Koranina a sawi dan chuan Prophet pakhat ve mai a ni, Pathian fapa a ni lo tiin a rawn ziak a ni. A rawn hnial ru tih hna nih chu ber ila. Mary fapa a ni a, Mari fapa a ni a a rawn ti a, mahse an Mari hi i kan Bible nen a tehkhin chi a ni lo, an Mari tih hi Arona farnu a ti daih mai a ni. Kan Bible mi nen han a inang lo reng reng tihna a nih chu. Mari Arona farnu fapa Isua Isua ai chu Arona farnu a fapa Isua ani chu Quran a inziah dan ah chuan. Pathian mi pakhat ve mai a ni a, Pathian fapa a ni lo a rawn ti ni chu. Anga erawh chu i kan bible hi chanchin tha zawhana bu pawh hi AD zabawr vela ziah a nia koran hi chu AD zaruk sawm dum panga daih a ziah ve chauh. Ani chu Run hi chutah chuan ngaihduhna kan hmang thiam thei ang chu Run hian a rawn en tawn em em a Run e Chanchin tha Zuana bu ah chuan tihian a inziak a. Bungkhat naah chuan changkhat atangin changkhatah chuan a tirin thu a awm thu chu Pathian hnenah a awm thu chu Pathian a ni a ti a ni umm thu chu a awm a tirin thu thu chu a awm thu chu Pathian hnenah a awm. Thu chu Pathian a ni, a ti ni. Umm a tirin a tir a awm a ni. Thu chu Isua a ni. A hnua a takin a rawn chang a, mihringah a rawn chang a ni. Thu chu Chutah chuan Mary hnenah Mary tlau thianghlimin a pai tir a, He lei a lo kal dawn pawhin. Isu Krista chu vantirhkohten an rawn hruai thlap a ni. A thih dawn te khan vantirhkoh tam tak chuan rawn chhan chhuah mai an duh a ni. Vana a haw leh dawn pawhin van tirhkoh te bawk in a rawn hruai hle a ni amaherawh chu ih corona chuan-- Mari, Aruna farnua, Fa Isua a ti. Chu chu a inang lo. Corona Isua leh kan Bible, kan Holy Bible a. Kan Bible Thianghlim kan leh Pathian lehkhabu thianghlim a inzik Isua hi a inang lo. Chuvangin lo tehkhin tawh ngai suh u. Tehkhin chi a ni lo, a inang lo, an inang lo. Koran chuan Koran te Hindu te Hindu pathian tam tak em Maktaduai chuang a ni chu pathian ngal tuk khu vareng te bula lungnupa kan tih te pawh khu pathianah a rawn ngaih an tum. Khutihte hu hum hal a ngai daih. Tawri chhip nan khutihte hu kan hum halh zawk a ngai. An in Pathian a an rawn neih an rawn tih ve kha phal loh tur a bul hnaia mite huan ei nakin atan a khuain-- Tourist amaw khualzin Mizoram atanga khualzin amaw pawh a ni sela hip nan hman tum ro u khulai khu hum halh ula a bul vel khu chei bawl ula khumi thlik tur khuan tam tak an rawn kal ang a bul velah dawr te in lo siam anga. Eizawnna mi pahnih pathum ta hian an lo hmuh theih na tur hmun atan te thingpui dawr te in lo siam ang a hotel te in lo siam ang a duh leh khawmi hmunah huanin eng nge-- a rawn en nan lungnupa mak danglam ve tak mai a rawn thlir nan te huan heti anga tan te huan lo hman tum ro vai ho in an rawn in hmang ah hmakhalh tir si u phal reng reng si u a bul hnai hi mi te huan hum halh tlat ro ih mihring siam chauh a ni sakhaw dang te hi chu. Musalman te hi an tam si a khawvel ah hian chiti khati kan ti mai theih an ti sakhaw dang hi e hindu te buddhism te jainism te confucianism tih te mihring siam chawp ve mai chauh a ni mihring hian thu fing hi e. ih ziah sawi tur hi kan ngah vel tuk thu tha tak tak sawi tur hi kan ngah vel tuk kemahni rawh a awm chhuak atang hian amah erawh chu pathian thu isua krista -- Thusawi erawh i chu hlut ang u. Keini misual te Pathian au zo tawh au eih zo lo tu te thusawi thufing dah mai mai, sawi ve mai mai, ziah ve mai mai ang chi te hi chu e. a hlu tawk lo. Isua Krista he khawvelah pawh a lo kal pawh a thil sual engmah ti lo, sual nei lo. Kha a thusawi kha a hlu a ni. Kan damna tur atana thihna rawn tuar tu a nun hial pe tu. a thusawi hi hlut zawk ang u. I enge e? Juda te pawh khan an puhna pathum chian neih ka. Sabbath ni ah mi a tidam thin. Mite tih leh misual te a pawl thin, misual te a hmangaih tih leh Pathian fapa ka ni a ti tih te pathum chiah ni kha an pu an pu theihna kha. A nun teh teh tu leh a nun pum tur a chhir tur zawng tu te pawhin pum tur an hriat thlul lo ka a sual na an hmuh dang an hmu thlul lo a ni kha. Biang leh lam a beng tu chu leh lam pawh dawh rawh tih zirtir tu hi pakhat hman awm lo.

Khawtang mite chuan football is my religion an ti. Football, Manchester is my religion an ti, Liverpool is my religion an ti. Isu Krista erawh chu ka Pathian a ni an ti. Dana sakhua leh Isu Krista chanchin hi hme bello u. thutak hi hmeh ber lo u. Kei hi kawng leh thutak leh nunna ka ni a ti a. Keima hnena kal lo chu pa hnenah an kal tawp lo ang a ti. Kan tawngtai pawhin engvangin nge Isua hmingin kan tih? Isuiin ka dil che kan ti. Isu hming lo chuan Pathian chi khi kan ko eih zo lo a ni. A eih zo lo, kan thu hi a ngaithla lo. Isua Krista hming lo chuan. Isua Krista kal tlang lo chuan. Isua Krista kal tlang lo chuan damna pawh kan nei lo. Mithi kan ni. Isua Krista hi kan sawi belh lawk. Misual te ngailam tur a lo kal. Misual te. Ti fel tur a lo kal a ni lo. Mithi te kai tho tur a lo kal a ni zawk a. Pathian thinlunga thi tawh te, tinung leh tura, Pathian thinlunga tilung leh tur a lo kal a ni tih kan hriat pawimawh khawp mai. Chuvangin. Hetiang dang reng reng hi tumah an awm lo, sakhaw dang an awm lo, zirtirna dang a awm lo, Isua Krista zirtirna lo chu. Chuvang chuan zirtirna ropui ber, zirtirna lu ber. i hria ang u. Bible hi bih thin ang u, bih ve thin ang u. Thu hril tu thenkhat chuan bible hi lehkhabu mai mai a ni lo, hringnun guide book a ni an ti. Bible chhiar ngai lo hi chu a chhiar ngai nen a chhiar nen hian e a infinlaih tlat zel a inmawl hlei tlat zel an mawl tlat zel Bible chhiar ngai lo hi chu. Khawvel mi hausa lian tak tak te hi mi hausa hausak na te hi e fin na a ni hran lem lo sum nghah te hi mi fing ber an ni chuang lem lo hmeltha ber an ni lem lo sum nghah hi. A ber nihna a ni lem lo. He khawvel ah hian lal Isua neih hi a tawk a ni. Khawvel tan pawn malsawmna a ni a, thih hnu ah pawh chatuan nunna neihna a ni. Chatuana nunna nei duh chuan lal Isu Krista nen pan. kan pan a engkim mai Isua Krista a hming a kan tih a ngai a ni i nu leh pa thu pawh i awi pawn lal Isua Krista a hming in awi ang che i inchhung hmun i phiah pawhin--

A hlut dan kha a dang daih tih hriat tur. Lal Isua Krista hmingah i phiah khan hlutna tam tak a nei zawk vana ro a kawl khawm sak zawk che. Chuvangin Isua Krista hmingin engkim hi ti thin ang che, ti thin ro bu a hmingin. Kan thusawi te Lalisawn khaw Kristian khawngaih takin mal Pathianin Malminsawm sak rawh sel Jisu Krista hmingin Amen inti teh ang.